Ħajja waħda qalb in-nies.
U wara li kelli din l-esperjenza nsegwi dan il-kunċert tal-Valletta International Baroque Festival biex xieraq li niltaqgħu mal-protagonisti ta' dan il-kunċert. Nibda mal-Maestro Michael Laus. Maestro, studjajt Milan u ġejt lura Malta fil-bidu tat-tmeninijiet. Minn dakinhar 'l hawn il-karriera tiegħek għadha għaddejja b'suċċess. Żgur li matulhom kellek esperjenzi uniċi, tista' taqsam xi ftit magħna? Iva hemm ħafna u diffiċli niftakar u nsemmi kollox imma Malta, per eżempju, id-darbtejn li għamilt il-Requiem ta' Giuseppe Verdi. L-ewwel nett għax huwa xogħol għal qalbi ħafna, huwa xogħol li kemm hu Requiem ta' Verdi, kemm il-Ninth Symphony ta' Beethoven, huma xogħlijiet kolossali u li kont inni familji ma ngħidx nafhom, imma kont familjari magħhom minn kont żgħir. U għamilt snin nippreparhom biex kont ngħid xi darba meta nħossni lest Inkun nista' nagħmilhom, jiġifieri ħadt il-preparazzjoni tagħhom b'serjetà ħafna. U meta għamilthom kienet esperjenza sodisfaċenti kbira għalija. Tmien snin ilu fl-ewwel edizzjoni ta' dan il-festival kont ftaħt b'kunċert flimkien mal-bravu Carmine Lauri li huwa il-concert master tal-Oxford Philharmonic Orchestra. Kif kienet dik l-esperjenza? Niftakar dejjem b'ċertu pjaċir meta ftaħna dal-festival. Huwa ma ma mhux xi ħaġa li waqgħet f'daqqa waħda out of the out of the blue kif jgħidu l-Ingliż għax fil-fatt kont ilni nixtieq li Malta jsir dal-festival tal-barokk. Kont se nitkellem ma ma Kenneth ukoll fuqha dik konna għandna snin jiġifieri. Minħabba l-fatt li hawn Malta u ħafna postijiet u għandna speċjalment fil-belt hija belt barokka wara kollox. Huwa l-post ideali biex tagħmel xi ħaġa hekk. U meta bdejnieh fil-fatt konna stidinna lil Carmina Lauri u konna għamilna l-Four Seasons ta' Vivaldi fil-Palazz il-Belt fis-Sala tat-Tron. U kien bidu xieraq naħseb għal dal-festival li matul dan is-smien snin kompla kiber dejjem, jiġifieri jiġu llum l-ikbar ismijiet li hawn fil-dinja tal-mużika barokka hawnhekk. Huwa festival li kulħadd anke bħala tendenza jiġu ħafna nies minn barra u jkunu qed jistennew minn sena l-oħra. Naturalment dis-sena kellna nagħmlu fuq skala iżgħar ħabba s-sitwazzjoni tal-Covid.
Maestro, ħdimt ma' numru ta' artisti ta' talent kbir, kemm internazzjonali kif ukoll lokali, bravi ħafna bħal Joseph Calleja u l-mara tiegħek Miriam Gauci. Ma' min tieħu pjaċir taħdem l-iktar? Diffiċli, ma nafx m'għandix favoriti. Ovvjament mal-mara ma' Miriam nieħu gost naħdem anke għax għandna ċertu familjarità, nafu lil xulxin sewwa, nkun naf fejn ħa tieħu n-nifs u hi tkun taf x'temp nixtieq, x'kulur x'tip ta' vuċi ħa toħroġ ċertu affarijiet, allura meta tkun familjari mal-artist B'dak il-mod, il-performance tiggwadanja wkoll għax tħossok ċertu, ma ngħidx li tiġi faċli għax dejjem diffiċli l-performance, però tista' tidħol f'ħafna iktar dettall anki jkollna iktar żmien li naħdmu. Però nieħu gost kif naħdem hawn Malta bil-diversifikazzjoni, jiġifieri li nagħmel ħafna affarijiet differenti, opri, kunċerti ma' ħafna artisti differenti, kantanti, vjolinisti, pjanisti. U din napprezzaha ħafna li jkolli l-opportunità illi naħdem tipi ta' mużika differenti ma' ma' artisti differenti, ġifiri ma nistax ngħid għandi favoriti u dan, ġifiri.
Kif tħossok fuq il-poplu tagħna fejn tidħol il-kultura? Aħna kkulturati biżejjed x'jonqos li nagħmlu iżjed? Mhix domanda faċli, jew mhix straightforward dejn ngħidu hekk, imma Nara ħafna interess ovvjament, imma li nista' ngħid jien personalment mill-attendenza tal-kunċerti, u mhux mill-attendenza biss, għax ħafna nies jaħsbu li jekk is-sala jew teatru jkun mimli huwa sinjal tajjeb, veru, sabiħ u tieħu gost, però anke min ġie X'se jippretendi li jieħu mill-kunċert jew mill-performance li qed jattendi? X'kien qed jistenna? Jekk dak li kien qed jistenna ħadux jew le? Kemm ġie preparat li hija domanda importanti ħafna, speċjalment mil-lat tal-mużiċisti ta' dik il-mużika li nsejħulha klassika jew operistika. Jekk ma tiġix b'ċertu preparazzjoni għaliha, mhux qed ngħid ma tiħux gost għax naħseb l-ambjent tat-teatru bil-performance as such dejjem hemm ċertu pjaċir li tarahom dawn l-affarijiet, però ma tapprezzahiex għal kollox jekk inti ma tkunx ma jkollokx preparazzjoni. U jien naħseb minn dan il-lat li li il-poplu Malti forsi għati jonqosna, nara differenza pajjiżi oħra tal-Ewropa. Hemm eh, ċertu kultura li inti jekk ħatmur għal eh, kunċert jew ħatara opra, eh, tipprepara ruħek qabel. Kemm jista' jkun. Illum faċli ovvjament bil-mezzi li għandna li li tipprepara di. U tista' tapprezza ħafna iktar il-performance qed tara. Ovvjament din ħaġa li trid tibda mill-edukazzjoni bikrija mill-iskejjel li hemm naħseb għad ma ngħidx li qegħdin lura, miexjin u mxejna f'dawn l-aħħar snin, però naħseb għad baqala nistgħu navvanzaw iktar f'dik li edukazzjoni tal-oqsma tal-arti. Il-klassiku hu għal kulħadd? Le, ma naħsibx li klassiku hu għal kulħadd għax l-ebda, fil-fatt l-ebda tip ta' mużika mhi għal kulħadd. Mhux għax ma nixtiqux, ta' imma jiena meta jiġi xi ħadd jgħidli isma' jiena ma togħġobnix ippruvajt nisma' mużika klassika ma dħaltx fiha. Ngħidlu speċi all right, accepted, mhix xi ħaġa li trid tipprova tisforza għal dak li jkun Veru, ngħid għalija ngħid qed jitilfu daw xi ħaġa importanti u interessanti ħafna f'ħajjithom għax iktar milli eh, passatemp. Il-mużika klassika hija għandha tkun passjoni jekk inti segwija, issir isu parti minnek. Issa hawn nies li li ssiru jagħmluha di. Hawn nies li ma jirnexxilhomx. Paċenzja, ġifieri imma għal kulħadd mi ma tistax tkun.
minkejja l-esperjenzi li kellek barra minn Malta, xorta zilt li tibqa' tgħix Malta bħala l-bażi tiegħek. Eh, kif tħossok fuqha? Iva, kienet għażla tiegħi għax fil-fatt l-ewwel parti tal-karriera tiegħi qisni għamiltha Milan jien meta wara li studjajt bqajt kont bqajt hemmhekk għamilt tnax-il sena Milan. Ma kontx naħdem Milan biss, kont indur l-hawn u l-hemm. Però mbagħad isu ħadt id-deċiżjoni niġi Malta meta bdejt naħdem meta sirt il-Principal Conductor tal-Orkestra ta' Malta. U għadt għall-ewwel għall-ewwel ftit żmien żgur li ħa jkolli noqgħod hawnhekk minħabba li ridet l-attenzjoni l-orkestra, ma kinitx kwistjoni nagħmel numru ta' kunċerti, U bejn dawn il-kunċetti nista' mmur 'l hawn u 'l hemm. Kellna ħafna affarijiet ta' amministrazzjoni, anke l-personell tal-orkestra, ma kif konna qed qed l-idea kienet illi l-orkestra bil-mod il-mod inġegħluha tavvanza, nibdluha ġifieri u nispera li kont fattur li għen f'da. Allura kelli bżonn noqgħod ħafna hawnhekk. U ħadt id-deċiżjoni flimkien mal-familja tiegħi wkoll li ngħixu Malta, l-Malta tkun il-bażi tagħna u għal qalbi ma jiddispjaċinix anzi Malta nħobba ħafna.
Claire, inti wara diversi pajjiżi issa qiegħda tgħix Franza, kemm ilek li tlaqt minn Malta u kif inhi l-esperjenza tiegħek tax-xogħol barra minn Malta? Tlaqt minn Malta fis-sena 2000.
20 sena ilu jiġifieri. U bidilt ħafna postijiet, mort l-Iskozja, mort Londra, Dejjem fuq xogħol? L-ewwel kellek studju. L-ewwel rbaħt scholarship minn Malta, mbagħad irbaħt eh, ħafna trusts, eh, kompetizzjonijiet eh, u mort nistudja Londra. Mbagħad bqajt ngħix Londra u fl-aħħar spiċċajt Franza, ngħix Versailles. Kemm ilek?
Franza?
Tmien snin, xi disa' snin, xi ħaġa hekk. Very good.
Kif inhi l-ħajja tax-xogħol hemmhekk? Diżastru, il-teatri magħluqin. Mhm. U se jibqgħu magħluqin qed inħossu għali ħajbqgħu magħluqin inna ma nkantaw ħafna żmien.
Meta tirċivi reviews tajbin, żgur illi għamlulek ġieħ jgħinek u jtuk spinta fil-karriera tiegħek. Kif ħassejtek meta New York Times qalu fuqek hekk? By far the best singing of the evening was Claire Debono's sensitive, colourful and gracefully embellished account of Ilya's music. Dak iż-żmien kelli nqasseb naqra inferiority complex qawwi, jiġifieri kont niftakarni kont qed nieħu l-breakfast New York u niftaħ il-New York Times u nara lili nnifsi hekk bir-ritratt tiegħi. U tatni naqra kuraġġ hekk. Għax kont għadni nibda, niftakarni dik il-quote, niftakarni kont għadni naqra nibda fil-karriera kemm kelli xi 26 sena, kont għadni żgħira ħafna ta' ġifieri, kont u ma tkunx taf u tibsajd Għamil deċiżjoni tajba ħnispiċċa nittallab fi triq. X'għan għamel, you know, mbagħad tiġi New York Times u tgħidlek li m'intix daqshekk ħażina. X'inhu dak li imexxik il qudiem f'din f'din il-linja, f'dan il-mestier?
Għax-xogħlu. Bla xogħol ma tbqax. Jekk jiena n-nies ma jibqgħux jgħiduli biex inkanta magħhom, ninduna li minix tajba daqshekk biżejjed u nieqaf. Imma xi ħaġa oħra. Naħseb ovvjament you have to prove yourself as well bil-attitudni b'kollox mhux naħseb. Le, ma fis-sens ta' jekk inti n-nies jgħidulek biex terġa' tkanta magħhom, ifisser li m'intix daqshekk ħażina. U jekk il-critics jgħidu li inti tajba u jekk jinnaf, ma nafx. Bħal kull mistierek u kull xogħol ieħor. X'kienu l-highlights tal-karriera tiegħek sissa? Il-highlights tal taf li ma narhomx hekk għax xi kultant tagħmel teatru importantissimu u tiddejjaq. U xi kultant tagħmel xi ħaġa żgħir u veru tieħu pjaċir, you know, m'hemmx highlights għax il-highlights ta' ħajti huma esperjenzi kif dan il-kunċert li għamilt illum. Highlight ta' ħajti, f'sens wara lockdown kbir. kunċert li kont li mankan ta' kważi sena, niġi għaw, nsib grupp kollu nitqu nitċajta u namlu mużika sabiħa. Il-highlight mhuwiex il-teatru importanti għalija, huwa l-esperjenza. U kelli ħafna ħafna ħafna highlights tal-karriera tiegħi fit-Teatru Manuel.

Kuntentissima.
L-ewwel nett il-lingwa, il-fatt li nikkomunikaw meta tikkomunika bil-lingwa tiegħek stess. Imma affarijiet qas biss tgħidhom u joħor dejjem gost li tagħmel mużika bil-lingwa tiegħek stess. U ma' Michael Laws mhux kwistjoni niddiskutu iktar milli

Théâtre Royal de la Monnaie, Opéra de Lyon, Théâtre des Champs-Elysées, Lincoln Center u f'Washington DC, kif tikkompara mat-Teatru Manuel? It-Teatru Manuel, meta inti tħares lejn it-teatru mill-istage, bellezza, estetikament,

u l-belt kapitali tagħna, il-Belt Valletta, minkejja li ċkejkna fid-daqs, jistgħu jibqgħu jiġu meqjusa bi preġu fl-Ewropa u fid-dinja.